Wel Gwyndaf, mae'n braf gweld ti'n ôl. Ah, diolch yn fawr.
Yndi, mae'n um, dipyn o sioc dod y gwir, o'n i'n wedi disgwyl hon, uh, wedi bod yn mwynhau'r Mac Tooth eleni, ond um, yndi, dipyn bach o challenge dwi'n meddwl o'n blaen ni. Mae'n edrych yn gloi, siwt beth yw'r car? Gyson ni test go hir yn y fod i Mercher, ond dwi'n meddwl mae'n achta bach o waith, wel sicr i wneud o'i siwtio fi, beth bynnag.

Yy, ni'n credu bod ni'n ei chwech na'r uh, blwyddyn hyn. Ni'n gwneud yr uh, UK a'r Irish Fiestas, Pencampwriaeth Pryden, Pencampwriaeth Iwerddon, ni'n gwneud y World Fiestas a'r National Junior Championship yn Iwerddon fyd. Wel, os yna llwch chi'n ygu, bryd ti'n cael mantle piece mwy o seis gytre. ti'n gweithio i, byddai mam a dad prynu ni mwy o seis o'n ni.
Pawb mewn hwyliau da, neb yn fwy na Keith Cronin a Greg Shinners, yn nhw'n gyfartal a Higgins ar frig y tabl wedi rali Ynys Manaw. A nhw oedd y cyflymau trwy gymal chwe milltir tar dri. Trydydd cyflymau oedd Higgins yn ei Subaru gyda Galester Fisher y trydydd yn y bencampwriaeth yr ail gyflymau. Wedi dweud hynny, chwech eiliad yn unig oedd yn gwahanu'r tri wedi'r cymal cyntaf. Pedwerydd trwy tar dri oedd Gwyndaf, ond shwt oedd yr Ifo'n bihafio? Dyna'r cwestiwn.
Wel Gwyndaf, un cymal wedi mynd, y ti'n gwenu? Wel, hanner, ie, hanner. Ar ni te un jump braidd rhy gyflym a doedd y mirror i ffwr o fe lawr at y rhaid i, so oedd hwnnw yn uh, hollol gyffyrddus, gwneud e'r cymal efo'r mirror yn chwifran o gwmpas yn rhaid i fan hyn. Ond, ie, um, yeah, falch o ddod drwyddi, oedd hi'n digon tricky. O, na fe.
Carw fynd!
Erbyn diwedd yr ail gymal, roedd Higgins wedi cael ei draed tano ac wedi cau y bwlch rhyngddo fe a Cronin i hanner eiliad yn unig. One right, one thirty. Ond ar gymal tri Tor Head fe ddangosodd y Gwyddel drwy'r hugain o'r pam ei fod e'n dringo'r ysgol mor gyflym trwy agor y bwlch rhyngddo fe a Higgins i ddeg eiliad clir. Ond oedd pawb ddim yn cael cystal lwc arni ar darmac, cyfle Mantrim.
Wel, 'na'r peth rhyfedda, drychwch. Olwyn Matt Edwards, yn amlwg, gath e problem ar y cymal cynta, Achos oedd e 'di colli bŵt. Wel nawr mae 'di colli olwyn hefyd. Ond braidd fi fy nôl ag e.
Roedd na broblemau hefyd i cael o'r a Dai Roberts, yn o leia roedd na bedair olwyn o hyd o dan i Fiesta nhw.
Dai, dyw hwn ddim yn scheduled service, what? Na, di, especially ar ochr y motorway. A newid neu'r y tair stage nawr a ar y ffordd nôl ar mae gearbox wedi mynd. Mae'r Bocs oil o bob man os ni'n ffili neud dim byd. A sdim hawl da chi gael tow nôl, neu bydden ni di helpu chi mas fan hyn? Na, sdim hawl da ni gael tow, ond os oedd car, rali car arall am pwysio ni nôl, mae hawl da ni neud ni, ond um, cael rhywun i neud e'r problem. Ti'n gweud y gwir fyna, mae car arall allu pwysio chi, ond so chi'n cael, cael tow? Yeah. Sdim hawl, sdim hawl ti gael tow, mae hawl ti gael push. Ei, so ti moyn prynu spare, y ti? na, na, mae hwnna least of our problems. Ail rediad o gymal er bore yn dilyn gwasanaeth canol dydd a dechrau'r diwedd mae'r neu ofan i'r addawol Keith Cronin. We just got Car out about two miles from the end of the stage, over a jump, um, just landed badly, and the car just took off and hit the ditch. Um, after that, everything was going okay. Just one of those things, I think. Cronin yn dewis tynnu mas gan Adel Higgins a Mantes Glir, ond fe fydd y gwyddel yn ei ôl ar gyfer rali Swydd Efrog a phwyntiau hanner ar gael i benderfynu'r bencampwriaeth. Yn y cyfamser, roedd Gwyndaf yn prysur ddofir Mitsubishi ac yn dangos pa mor gystadleuol y gall yr ifon newydd fod wrth fynd ar y blaen i Higgins. Gwyndaf, diwrnod ffantastig, mae'n rhaid bod ti'n hapus. Dw i yn, dweud y gwir, achos mae, um, mae'r car di newid uh, yn ofnadwy ers dy Mercher pan oeddwn ni'n uh, ymarfer efo fo. Dyn ni'n gwneud lot o newidiadau heddiw, ac uh, mae weld yn uh, gweithio. Treni bod y tîm heb cofrestru yn y pencampwriaeth Prydeinig, cofia? Wel, mae hynny, ond o'n i'n gwybod bod fi'n gwneud y rali yma tan bythefnos yn ôl, felly o hwnnw wedi pasio'r amser i registro. Mae'r amseru ar y cymalen dal rhywun peth, ydy.
Mark, not a bad day. Are you bothered about Gwyndaf at all? Always bothered about Gwyndaf, the old wily old character, but uh, not for the championship. No, we, we can let him go ahead. We've got to really think about this championship this time. I've let too many other ones go.
Ar yr ail fore, roedd y frwydr am y trydydd safle'n poethi, ond fel yr ynys manaw, diflannodd unrhyw obaith oedd gan Adam Gould ar gymal cynta'r dydd. Ac ar yr un cymal gyda Siôn Cwsg falle yn dal yn ei lyged fe ddath rali Iwan Thorburn i ben yn ddi-symwth. A'r un mor sydyn roedd Higgins eto'n cael y gorau ar Gwyndaf. Gwyndaf amser cino ail ddiwrnod rali Ulster, popeth yn iawn? Yn anffodus er ni'n golli'n brêcs ar y cymal hir. Dim profiad neis a gyrru ni um, fethu yn junction, uh, methu stopio. Ac dyn yr hyder yn mynd am y ddwy filltir ola. Colli deg eiliad i Mark. Ydy'r deg eiliad na nôl nawr? Wel, mae tri araid.
A dyma Craig Breen a Gareth Roberts o Bronwydd ar ei ffordd i fuddugoliaeth yn ei dosbarth a'i gwelwn yn cipio nid yn unig bencampwriaeth Fiesta Iwerddon, ond Pryden hefyd. Fantastic year, you know, a debut year to win two championships in the same day, same stage.

I will padlock on that door and he's not getting out.
Gareth, pencampwr y Fiestas yn Bryden ac yn Iwerddon, sy'n mae hwnna'n swno? O, oh, briliant.
Ail blwyddyn yn y Trotter, ond wahanol gyrwr am blwyddyn hyn, ond na, really good nawr. Mae'n bosib nawr, allwch chi mynd mlaen i ennill uh, pencampwriaeth byd hefyd? Gobeithio ni, fydd hwnna'n absolutely briliant. Fi'n credu fydden ni'n yr unig crew fydd ennill y UK, yr Irish a'r byd wedyn, so na, briliant os, os newn ni ni. Llongyfarchiadau. Diolch yn fawr i chi.
Yn dilyn holl ddrama'r bore, bydde gweld Clio Grŵp E'n gyrian dwy olwyn ar y ramp ar ddiwedd y rali'n glod mawr i'r gyrrwr Matti Rantanen, ond fe brofodd tri ar ddeg yn gymal anlwcus iawn i'r ffin. Trwy lwc, fodd bynnag, fe ddihangodd y criw'n ddianaf. A chyda ceir Rali Byd a'r hawl i gystadlu yn Ulster, hanner eiliad yn unig oedd yn gwahanu Gareth McHale ac Eugene Donnelly yn mynd i mewn i'r cymal ola. Ond wedi i Michael ei gorneud hi a methu troi cornel Eugene ath â hi. Oedd, roedd hi mor agos â hynny, rhwng y ddau Wyddel.
Eugene, congratulations, that was a tight one. Half a second going into the last stage, you couldn't ask for anything better than that. I don't think you could have writ the script any better. Been a tough rally, been a tough weekend. Um, Gareth pushed us all the way. Um, I think the two of us are driving flat out. You know, it's been a good day. Congratulations, well done.
Nôl at y gystadleuaeth yn Grŵp N, a methiant fu ymgais Gwyndaf i nid i fyny'r amser y gollwyd i Mark Higgins. Wedi dweud hynny, roedd ail safle'n ganlyniad gwych ar ymddangosiad cyntaf yr Ifo Deg.
Gwyndaf, fues di bron iawn â dod i bennau. Bron iawn ond dim cweit. Chwarae teg i Mark tro ma ond um, roeddwn ni uh, ffait go lew i fyny do. Ydy hwnna wedi codi want arno ti neu ragor? A gwn i weld.
Wedi bod yn placed efo'r pen wythnos. Da iawn Gwyndaf, llan gwarchiadau.
Ond yn ennill grŵp N a phwyntiau llawn ym mhencampwriaeth Bryden, Mark Higgins a Brian Thomas yn y Subaru.
Mark, well done, congratulations. Yeah, it's been a, been a tough event, and uh, Gwynnaff's pushed us all away. You know, we've we've always had a fight with Gwynnaff on this rally um, for the last sort of four four years now. But I think the biggest gap we ever had was probably about 12 seconds. The whole event's been a real tough one, to be honest. Ac yn dilyn rali Ulster, mae Higgins wedi agor bwlch o 20 pwynt i Cronin gyda Galester Fisher yn dyn wrth ei sodle. Ond gyda 30 pwynt ar gael y rali ola'r tymor yn Swydd Efrog, mae pencampwriaeth Pryden yn dal yn gwbl agored. Wel 'na fe, llongyfarchiade i Mark Higgins yn ennill fan hyn ar Rali Ulster. Dyna'r cyfan wrtha hi o fan hyn yn Antrim, felly tan y tro nesa, tara!